Essalamu Aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýarys. Şu gün Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda wideomaslahat görnüşinde üçtaraplaýyn duşuşyk geçirildi. Lapis Lazuli halkara üstaşyr ulag geçelgesiniň iri möçberli bilelikdäki taslamasyny amala aşyrmak baradaky mesele ýokary derejedäki iş maslahatynyň gün tertibine çykaryldy. Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ugry boýunça halkara üstaşyr ulag geçelgesiniň iri möçberli bilelikdäki taslamasyny amala aşyrmak baradaky meselä bagyşlanylan wideomaslahatyň barşynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammed Aşraf Gani, şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew transkontinental, üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň sebitleýin we halkara söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna, ählumumy durnukly ösüşe bütinleý hyzmat etjekdigini bellediler. Ýokary derejede geçirilen wideomaslahatyň barşynda hormatly Prezidentimiz çykyş etmek bilen şeýle diýdi, Siziň aly hereketleriniz hormatly Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti, gadyrly doganym Mohammad Ashraf Gani, hormatly Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti, gadyrly doganym Ilham Geýdar ogly Aliýew. Size tüýs ýürekden salam bilen ýüzlenýärin. Size hem bu forumy guranyň üçin çäksiz minnetdarlyk bildirýär. Ýokary döwlet derejesindäki şu duşuşyga hyzmatdaşlygyň strategik möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmak üçin oňat mümkinçilik hökmünde garaýar. Ulag, kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk hem gürrüňsiz biziň hyzmatdaşlygymyzyň hataryna girýär. Häzirki döwürde dünýäniň ýüzbe-ýüz bolan ählumumy WHIM-iň şertlerinde görkezilen ugur boýunça biziň özara arkalaşykly hereket etmegimiz aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar. Türkmenistan, Owganystan we Azerbaýjan ýokanç keseliň täze görnüşiniň, koronawirus, Covid on dokuzyň, ýaýramagyna garşy gönükdirilen halkara tagallalaryň çäklerinde bilelikde netijeli hem iş alyp bardylar. Ine şuň netijesinde ýokanç keseliň ýaýrap başlan ilkinji günlerini örän hem giň geografik giňişlikde ykdysady gatnaşyklary saklamagy üpjün edýän möhüm ulag-üstaşyr geçelgeleriň hem dowamly işlemegi üçin zerur şertler döredi. Şu bilen baglykda, hormatly kärdeşler, Size Türkmenistanyň koronawirus ýokanjyna garşy göreşmäge we pandemiýanyň durmuş-ykdysady netijelerini azaltmaga degişli başlangyçlaryna çuňňurhem düşünmek bilen, garanyňyz we hemmetaraplaýyn goldaw bereniň üçin hem tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan öz serhetlerinde arassaçylyk we keseliň ýaýramagyna gözegçilik etmek boýunça işleri güýçlendirmek, serhetýaka, gümrük we migrasiýa düzgünleri babatda möhüm çäreleriň birnäçesini gördi. Ýöne hem şonuň bilen birlikde, biz emele gelen ýagdaýa hem laýyk gelýän usullary döretdik. Näme bu usullar bize hem goňşularymyza ýurtlaryň we sebitleriň arasynda ulag serişdelerini we ýükleriň howpsuz hereketini üpjün etmäge mümkinçilik berdi. Ine şeýle mümkinçilik ilkinji nobatda goňşy döwletler bilen sazlaşykly işiň hem netijesinde döredi diýip hasap edýär. Goňşy döwletlerimiziň hatarynda Owganystan we hem Azerbaýjan aýratyn hem orny eýeleýärler. Hakykatdan-da, biziň ýurtlarymyzy umumy taryh, medeniýet, däp-dessurlar özara baglanyşdyrýar. Ine, biz häzirki döwürde hut şeýle pugta esasa daýanyp, öz gatnaşyklarymyzy dürli ugurlar boýunça hem ösdürýäris. Şoňa görä-de, şu günki gün tertibiniň hem meselelerine geçmeden ozal esasy Meseläni aýratyn hem bellemek isleýärin. Şol esasy meselesiz hiç bir taslama hem iň oňat we hem hoşniýetli başlangyç hem amala aşyrylyp bilmez. Bi, parahatçylykdyr, howpsuzlykdyr, biziň döwletlerimiziň we hem halklarymyzyň arasyndaky dostlukdyr we hem özara düşünişmekdir. Ine, şu güne baglylykda Owganystanyň we hem Azerbaýjanyň iň ýakyn goňşy döwleti hökmünde Türkmenistanyň hemmetaraplaýyn deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ähli zerur hem tagallalary mundanam beýläk-de hem etjekdigini aýratyn bellemek isleýär. Bu bolsa biziň döwletlerimiziň, olaryň hem ýolbaşçylarynyň örän ýokary öňdegrujilik bilen we syýasy erk, islege erip, birek-biregiň bähbitlerine düşünişmäge we olary nazara almaga çalşyp hem düýpli netijeler hem gazanjakdyklaryna ynanýaryn. Hormatly kärdeşler! Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk barada aýdylanda, Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň kontinental ýollaryň çatryklarynda ýerleşýän ýurtlardygyny bellemek zerurdyr. Biri-birinden uzak bolmadyk aralykda ýerleşýän biziň döwletlerimiň çäklerinden gündogarda Günorta Aziýa we Aziýa-Ýuwaş ummany, sebitine, günbatarda Gara we Ortaýer deňizlerine, günortada Eýranyň üsti bilen Ýakyn Gündogara, demirgazykda Russiýa Federasiýasynyň üsti bilen, ondan aňry Baltik hem deňziniň kenarlaryna çykalgalar bardyr. Ynha, ýurdumyzyň çäkleriniň hem şeýle ýerleşmegi esasy hem dört geografik hem ugur boýunça durnukly hem gatnaw ugurlaryny döretmek üçin mümkinçilikleri açýar. Ýöne bi mümkinçilikleri netijeli ulanmak üçin biziň döwletlerimiz, ilkinji nobatda, öz aralarynda ulag gatnawynyň oňat ulgamyny ýola goýmalydyrlar. ulag-kommunikasiýa, üpjünçilik ulgamlaryny berkitmelidirler hem dogry logistikany hem üpjün etmelidirler. Ine, ulag ulgamynda bize özara hem arkalaşykly hereket etmegiň hem meýilnamalaryň üstünde hereketleriň bellenen ugurlaryny we hem anyk möhletlerini hem göz öňünde tutup, netijeli işlemegiň hem zerurdygyna ynanýaryn. Hem şunuň bilen baglylykda, siziň bilen käbir hem garaýyşlarymy paýlaşmak we hem ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeň hem ýola goýmak boýunça anyk teklipleri öňe sürmek isleýärin. Birinjiden, iki müň on ýedinji ýylyň on bäşinji noýabrynda Aşgabatda gol çekilen Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ulag geçelgesi ýagny Lapis Lazuli hakyndaky ylalaşyga esaslanyp, bitewi logistik merkezi döretmegi teklip etmek hem isleýär. Bu merkez geçelgä gatnaşyjy hem ýurtlaryň çäklerinde ýük akymlaryny emele getirmek we hem olaryň netijeli hereket etmegi üçin bilelikdäki hereketleriň hem sazlaşykly bolmagyny üpjün etmäge hem niýetlenendir. Biteklilik iş ýüzünde amala aşyrmakda ilkinji ädim hökmünde üç taraplaýyn görnüşde Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan görnüşinde logistik işi utgaşdyrýan düzümi döretmek hem mümkinçiligine seretmegi maksadalaýyk hasaplaýar. Ikinjiden, ýük daşamalarynyň netijeligini ýokarlandyrmak üçin Häzirki zaman ýokary tehnologiýaly ulag üpjünçilik ulgamlaryň hem bolmagy ägirt uly ähmiýete-de eýedir. Muňa düşünmek bilen garap, ýükleriň ugradylýan we hem kabul edilýän ýerlerini, ýagny deňiz menzillerini, demir ýol beketlerini, awtomobil menzillerini mundan hem beýläk-de ösdürmäge hem aýratyn üns bermek zerurdyr. Hem şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde Türkmenistanda birnäçe mümkinçilikleriň hem bardygy barada size hem habar bermek isleýärin. Ýagny Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty Türkmenistanyň ulag ulgamynyň örän möhüm düzüm bölegi bolup durýar. Bu port nebit guýulýan, parom ýolagçy hem ýük terminallaryny hem özünde jemleýär. ýagny portuň bir wagtda on ýedi gämä hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan, duralgalaryň uzynlygy bir müň sekiz ýüz metrden gowrakdyr. Port ýylda dört ýüz müň konteýneri we ýetmiş bäş müň ýük ulagyny hem geçirmegi üpjün edip biler. Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň umumy geçiriş kuwwaty ýylda ýigrimi bäş ýigrimi ýedi million tonna ýüke hem barabardyr. Ine, biz Türkmenbaşynyň Halkara hem deňiz portunda Owganystan we Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň anyk görnüşlerine hem seretmäge taýýar. Şol sanda ammar jaýlaryny, nebit önümleri saklanýan terminallary uzak möhletleýin hem kärendä bermek Siziň hem ýurtlaryňyza ugradylýan ýa-da siziň ýurtlaryňyzdan gelýän hem ýükleri ýüklemek, düşürmek hem işlerini amala aşyrmak üçin hem ýörite ýerleri bölüp bermek hem meselelerine seretmäge-de taýýar. Türkmen. Owgan serhedindäki Ymamnazar hem gözegçilik geçiriş ýerlerinde benzini we dizel ýangyjyny saklamak üçin täze toplum guruldy. Bu toplum Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan hem gatnaw ugry boýunça türkmen ulag üpjünçilik ulgamlarynyň ýene-de bir hem möhüm düzüm bölegi bolupdyr. Ýagny bu toplumdaky terminallarda bir gije-gündizde kyrk dört müň tonna möçberde nebit önümlerini hem saklamak mümkindir. Hem şonuň bilen birlikde bu toplumyň üstünden Nebit önümlerini geçirmegiň hem ýyllyk kuwwaty bäş ýüz kyrk müň tonna hem barabardyr. Türkmenistanyň Owganystan bilen döwlet serhedindäki hem Serhedabat geçiriş ýerinde hem harytlary we önümleri üstaşyr geçirmek üçin hem oňat mümkinçilikler bar. Ine, şoňa görä-de, biziň ýurtlarymyzyň arasynda ýükleriň iri meşgelerde bökdençsiz geçirilmegi üçin Owganystanyň çäklerinde Akina we hem turgunly ilatly ýerlerinde gury ýükler geçirýän menzilleri hem döretmek baradaky teklibi goldaýarys. Bu ilatly ýerler agzalyp geçirmäge ýardam eder diýip hasap edýär. Bäşinjiden, Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan gatnaw ugrunyň sanly ulgamdaky atlysyny taýýarlamak zerurdyr. Ine, onda bar bolan ulag, kommunikasiýa, üpjünçilik ulgamlary barada jikme-jik maglumatlary bermeli hem bi bolsa ahyrky netijede hem bi geçelgäniň maýa goýum we hem täjirçilik babatda özüniň çekijiligini ýokarlandyrmaga-da mümkinçilik berer. Ine, bi başlangyçlaryň üstünde jikme-jik işlemek maksady bilen, şu ýylyň iýul aýynda ýurtlarymyzyň ulag ulgamlarynyň we beýleki degişli pudak edaralaryň ýolbaşçylarynyň onlaýn düzgünde duşuşygyny geçirmegi teklip edýär. Hormatly kärdeşler! Şu günki hem duşuşygymyzda telekommunikasiýa ugrunda hyzmatdaşlyk etmek baradaky meseläni hem ünsi çekmek isleýärin.

Aziýa bilen hem Ýewropanyň arasynda täze telekommunikasion üstaşyr geçiriş hem ýoluny döretmäge-de mümkinçilik berer. Ine, şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň çeýe, üç taraplaýyn görnüşini emele getirmek arkaly döwletimiziň tagallalaryny birleşdirmegi teklip edýärin. Bu bize iň bir häzirki zaman tehnologiýalary ulanmak bilen Ýewraziýa kontinentinde maglumatlar hyzmatynyň örän giň bazarlaryna çykmaga hem goşmaça mümkinçilikleri berer. Hormatly kärdeşler, sözüm ahyrynda biziň ýurtlarymyzyň ulag, kommunikasiýa ulgamynda we hem hyzmatdaşlygyň beýleki möhüm ugurlarynda mundanam beýläk-de geljegi ulabalan özara arkalaşykly hem hyzmatlaşyp geçjekdigini hem ynam bildirýärin. Şeýle hem şu günki duşuşykda bellenip geçilen anyk hem meseleleri çözmekde bilelikdäki çemeleşmeler emele getirilende biziň hem ýurtlarymyzyň esasy ykdysady taýdan ösüşini we hem olaryň halklaryň hal-ýagdaýynyň hem ýokarlanmagyny üpjün etmek bilen baglylykda, özara bähbitleri hem nazara almagyň möhümdigini bellemek isleýär. Täsirli usullaryň we özara ylalaşylan garaýyşlaryň emele getirilmeginiň hem Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň hakyky isleglerine hem laýyk gelýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge hem ýardam etjekdigine ynanýaryn. Hormatly kärdeşler üns berip diňläniňiz üçin sag boluň. Geçirilen wideo maslahatyň barşynda Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň hormatly Prezidenti tarapyndan hödürlenilýän uzakmöhletli we netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga köptaraplaýyn çemeleşmeleriň, öňe sürülýän giň gerimli ulag-kommunikasiýa taslamalarynyň tutuş sebitiň durnuklylygynyň we howpsuzlygynyň esaslaryny yzygiderli durmuş-ykdysady ösüşini pugtalandyrmakda bahasyna ýetip bolmajak goşant boljakdygyna pugta ynam bildirdi. Bellenişi ýaly, giň ýaýrawly üstaşyr ulag ulgamyny döretmekde tagallalary birleşdirmegiň giň mümkinçilikleri görünýär. Häzirki zaman düzümleri kemala getirmek boýunça amala aşyrylýan köptaraply taslamalar awtomobil we demir ýol parom gatnawlarynyň ugry boýunça netijeli gatnaşyklary, bar bolan mümkinçilikleriň bilelikde ulanylmagyny ýola goýmaga ýardam berýär. Şunuň bilen baglylykda, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygyny we şol başlangyçlaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň umumadamzat bähbidini göz öňünde tutýandygyny aýratyn belledi. Dostlukly döwletiň Lideri türkmen Lideriniň başyny başlan başlangyçlarynyň hatarynda ulag-üstaşyr geçelgelerini kemala getirmek ulgamynda degişli taslamalaryň uly orun tutýandygyny aýtdy. Munuň özi ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak bilen birlikde, olaryň halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine-de oňyn ýardam berýär diýip, Ilham Aliýew belledi. Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohamed Aşraf Gani türkmen kärdeşine alyp barýan netijeli parahatçylyk söýüjilikli syýasaty hem-de geljek uly ähli ugurlarda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça öňe sürýän başlangyçlary üçin çuňňur hoşallyk bildirdi. Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşygyň ahyrynda gepleşiklere gatnaşyjylar öz ýurtlarynyň netijeli köptaraply hyzmatdaşlyga ygrarlydyklaryny, şeýle hem dostlukly döwletleriň hem-de olaryň doganlyk halklarynyň abadançylygynyň bähbitlerine kybap gelýän däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagy maksat edinýändiklerini ýene-de bir gezek tassykladylar. Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň adyna gelen gutlag bilen tanyş edýäris, onda şeýle diýilýär, Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa, Hormatly jenap Prezident! Sizi doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, bagt we Türkmenistany hem-de halkyňyzyň bähbidini öňde goýan maksatlaryňyza ýetmekde uly üstünlikler arzuw edýän. Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň dostluk hem-de özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýandygyny kanagatlanma bilen bellemek isleýän. Bilelikdäki tagallalar bilen özara gyzyklanma bildirilýän ähli ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürjekdigimize ynam bildirýän. Size ähli başlangyçlaryňyzda ýene bir gezek üstünlikler arzuw edýän. Hormatlamak bilen, Salome Zurbaşwili, Gruziýanyň Prezidenti. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň dokma senagat pudagyny ösdürmek we onuň önümçilik kuwwatyny artdyrmak barada edýän taýsyz tagalary netijesinde, ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly taýýarlanýan dokma harytlary dünýä bazarlarynda-da uly islege eýe bolýar. Halkymyzy we içerki bazarlarymyzy döwrebap harytlar bilen üpjün etmekde amala aşyrylýan belent maksatly we il-ýurt bähbitli işlere Marynyň Ýeňiş tikin kärhanasynyň işçilerem özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň içerki bazarlaryny halkymyzyň ösen isleglerine laýyk gelýän dokma önümler bilen üpjün etmek ýurdumyzyň dokma senagat pudagynyň işgärleriniň esasy baş wezipeleri bolup durýar. Bu pudaga dahylly kärhanalaryň işleriniň sazlaşykly ýola goýulmagy netijesinde öndürilýän dokma önümleriniň hil derejesi barha ýokarlanýar. Marynyň Ýeňiş tikin kärhanasy hem ýurdumyzda döwrebap köýnekleri öndürmekde adygan we öndürijilikli işleýän kärhanalar hatarynda tanalýar. Häzirki zamanyň ösen tehnologiýaly enjamlary hemem öndürijilikli işleýän tikin maşynlary bilen döwrebaplaşdyrylan bu kärhanada eli çeper gelin-gyzlaryň uly topary zähmet çekýär. Özleriniň çekýän asylly zähmetleri bilen arassa we garyşyk pagtadan dokalan matalardan dürli ölçegdäki köýnekleri taýýarlaýan ussat tikinçiler Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň her bir iş gününi ýokary görkezijiler bilen jemleýärler. Owadan köýnekleri taýýarlamakda zerur bolan dürli reňkli matalar bolsa Ruhabat dokma toplumyndan baglaşylan şertnama laýyklykda getirilýäp. Bu tikin kärhanasynda döwrebap köýnekleri öndürmekde bellenilen iş meýilnamasam üstünlikli ýerine ýetirilýäp. Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynda joşgunly zähmet çekýän bu kärhanada esasan, erkek adamlara hemem kiçi ýaşly çagalara niýetlenen dürli ölçegdäki we dürli reňkdäki köýnekler taýýarlanylýar. Şunuň bilen birlikde, harby we hukuk goraýjy edaralaryň buýurmalary boýunça köýneklerem tikilýär. Häzirki wagtda tikin kärhanasynyň işçileri tomus paslynda geýmek üçin amatly ýeňsiz köýnekleri tikmäge aýratyn üns berýärler. Taýýarlanýan harytlaryň arasynda mekdep okuwçylaryna niýetlenen köýnekler hem uly orun tutýar. Kärhanaň hünärmenleri her paslyň özüne mahsus bolan köýnekleň hil derejesine-de aýratyn üns berýärler. Hormatly Prezidentimiziň dokma senagaty pudagyny ösdürmek barada öňde goýýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutanýerli zähmet çekýän kärhanaň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini yzygiderli öwrenmek bilen, Köýnekleň has täze görnüşlerini öndürmegiňem üstünde işleýärler. Göze gelüwli, owadan köýnekleň ýazgylary milli nyşanlamyz bilenem bezelýär. Ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly öndürilip, daşary döwletlerde öndürilýän harytlardan birjigem kem bolmadyk bu döwrebap köýnekler Ýeňiş tikin kärhanasynyň Mary şäherindäki ýörite dükanlarynyň üsti bilen ilata ýetirilýär. Bu dükanlarda alyjylaň özleriniň göwün islän köýneklerini saýlap, satyn almak üçin ähli amatly şertler bap. Dükanlardan ýokary hilli dokma önümleri bilen birlikde, döwrebap köýnekleri alýan bagtyýar raýatlarymyz we tikinçilik kärhanasynyň işçileri halkymyzyň ýaşaýyş, durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda alyp barýan belent maksatly işleri üçin Arkadag Prezidentimize hoşallyk we alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek boýunça döredilýän oňaýly şertlerden peýdalanyp, türkmen işewürleri ýokary hilli önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligini özleşdirip, bazarlarymyzy daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler bilen üpjün edýärler. Terligine doňdurylyp, owadan gaplar gaplanan gök-bakja önümleri we miweler ýurdumyzyň söwda merkezlerinde, aýratynam, gyş aýlary ýokary islegden peýdalanýar. Telekeçi Amandursun Begjanowanyň Aşgabat şäherindäki Gök-bakja önümler hemem ir-ýemişler terligini doňduryp, gelşikli gaplara gaplaýan kärhanasynda hem gyş möwsümine gyzgalaňly taýýarlyk görülýär. Her gün bäş ýüz kilogramdan bir tonna çenli gök-bakja önümleri we ir-ýemişler terligini doňduryp, gaplaýan kärhanada taýýarlanylan önümleri söwda merkezlerinde ýylyň islendik paslynda satyn almak bolýar. Iki müň on sekizinji ýylyň tomsunda işe ýerililen kärhananyň önümleri alyjylarda uly islegden peýdalanýar. Telekeçi tarapyndan Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde kärendesinä alnan onlarça gektar ýerde ýeralma, şeýle-de beýleki bakja ekinleriň bol hasyly ýetişdirilýär. Kärhana ýeralmany bellenilen tertipde ekmäge, şeýle-de ýitgisiz ýygnamaga niýetlenen ýörite enjamlar bilen üpjün edilen. Ýeralmanyň islendik toprak-howa şertlerinde ekmäge niýetlenen görnüşleri saýlanyp alyndy. Ýurdumyzyň daýhanlar, şeýle-de bagbanlar bilen baglaşylan şertnamalar kärhanany ter gök-bakja önümleri, şeýle-de ir-iýmişler bilen bökdençsiz üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Kärhanada Ýewropa döwletlerinden işlenip taýýarlanylan ösen tehnologiýalaryň peýdalanmagy netijesinde doňdurylan gök-bakja önümleriniň taýýarlanyşy doly awtomatlaşdyrylan görnüşde alnyp barylýar. Önümiň uzak wagtyň dowamynda terligini saklap galmagyny hemem tebigy häsiýetlerini ýitirmezligini üpjün etmek üçin ony dessin doňdurmak tehnologiýasy peýdalanylýar. Howanyň derejesi kyrkdan bir ýüz ýigrimi gradusa çenli amala aşyrylýar. Şol bir wagtyň özünde gök önümleriň we ir-iýmişleriň ilkibaşdaky tagamy hemem iýmitlik gymmaty saklanyp galýar. Häzirki wagtda kärhanada gök we bakja önümlerini hemem ir-iýmişleri doňduryp gyşa taýýarlamak işi ýokary depginde alnyp barylýar. Terligine doňdurylýan önümleri ýitgisiz saklamak üçin bu ýerde bir müň tonna önümi ýerleşdirmäge ukyply bolan sowadyjy otaglar göz öňünde tutulandyr. Kärhanada doňdurylan gök-bakja önümleri we miweler alyjylar üçin ýarym kilogram gaplara gaplanyp taýýarlanýar. Doňdurylan önümleri gaplamak üçin niýetlenen gaplaryň Halkmarket toruna degişli bolan Berk plastik kärhanasynda ýerli çig maldan taýýarlanylýandygyny hem bellemek gerek. Bu bolsa harydyň bahasynyň arzan bolmagyna ýardam berýär. Ýurdumyzda Türkmenistan Bitaraplygyň Mekan ýylyna bagyşlanyp guralýan çäreler, maslahatlar şanly seneleriň dabarlaryna utgaşýar. Bu çäreler hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli işlerini özboluşly hoşallyga öwürýär. Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary nazaryýetde alan bilimlerini berkitmek maksady bilen, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynda, Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezinde, Saglyk öýlerinde, uniwersitetiň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkezinde hemem Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän Altyn köl dynç alyş zolagynda önümçilik tejribelerini geçýärler. Önümçilik tejribeliginde talyplar lukmançylyk hünäriniň inçe syrlaryny ussatlyk bilen ele alýarlar. Bu bolsa geljekde ýokary hünärli kämil lukmanyň kemala gelmegine ýardam berýär. Merdana daýhanlarymyzyň watan ammaryna bir million dört ýüz müň tonnadan gowrak guşgursak ak bugdaýy tabşyrandyklary mynasybetli Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ylmy-amal maslahat geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen halk hojalygynyň ähli pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalyk pudagynda-da uly ösüşler gazanylýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda Arkadag Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda birnäçe uly möçberli işler amala aşyrylýar. Maslahatda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli, sebit ähmiýetli işleriniň netijesinde ýurdumyzyň oba we halk hojalyklarynda ýetilen sepgitler, ýurdumyzyň edermen gallaçy babadaýhanlarynyň zähmet ýeňişleri dogrusynda gürrüň edildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmaklarynda Oba senagat toplumynyň döwletiň öňündäki borçnamalaýyn şertnamasyny ýerine ýetirmekleri mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda Arkadag Prezidentimiziň Täze bugdaý atly goşgusy dabaraly ýagdaýda okaldy. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň azyk howpsuzlygy babatda alyp barýan syýasaty we oba durmuşynyň ösdürilmeginde amala aşyrylýan işler dogrusynda-da maslahatda giňişleýin gürrüň edildi. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň professor-mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda talyp ýaşlaryň we mugallymlaryň arasynda saglygy berkitmek, kesellerden goranmak, olaň öňüni almak, dogry iýmitlenmek bilen bagly okuw maslahaty geçirildi. Oň dowamynda özara sorag-jogaplar hem açyldy. Talyplar lukman mugallymlara sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý etmek bilen bagly amala aşyrylýan işler barada gürrüň berdiler. Türkmen oba hojalyk institutynda Daşoguz welaýatynyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň hem-de lukmanlaryň gatnaşmaklarynda Ýaş nesli sagdyn-durmuş ýörelgelerine ugrukdyrmak möhüm wezipedir atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Çykyş edenler ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe öwrenmek işinde sagdyn ýaşaýyş ýörelgelerine möhüm ornuň degişliligini beýan etmek bilen, talyplara bu hakda zerur bilimi we düşünjeleri bermegiň, endikleri kemala getirmegiň iňňän uly orny we ähmiýeti barada gürrüň berdiler. Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary hem hormatly Prezidentimiziň beren tabşyrygyna laýyklykda döredilen Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen bilelikde Sanly çözgüt IT meýdança hojalyk jemgyýetinde okuw tejribelerini geçýärler. Bu ýerde talyplar ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklary üçin dürli görnüşli elektron enjamlaryny öndürmek, dürli görnüşli programma önümlerini işläp düzmek we olary synagdan geçirmek ýaly işleri öwrenýärler. Milli howpsuzlyk, içeri işler, goranmak ministrliginiň harby institutlarynda hormatly Prezidentimiziň Täze bugdaý atly goşgusynyň neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilmegi mynasybetli hoşallyk maslahatlary geçirildi. Maslahatlarda hormatly Prezidentimiziň Täze bugdaý atly goşgusy dabaraly ýagdaýda okaldy. Şeýle-de olarda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek babatda edýän kömek-gollawlary barada buýsanç bilen bellediler. Maslahatlara gatnaşanlar ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmekde döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimize özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler. Serhet institutynda Berkarar Watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýetmiş bäşinji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanmagy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata çykyş edenler ýurdumyza nobatdaky gezek şu wezipäniň ynanylmagy, Türkmenistanyň halkara abraýynyň ýokary derejesine, milli Liderimiziň oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesine esaslanýan daşary syýasy ugrunyň ýokary abraýa eýediginiň aýdyň subutnamasy bolup durýandygyny uly buýsanç bilen bellediler. Içeri işler ministrliginiň Daşoguz welaýat Polisiýa müdirliginiň guramagynda geçirilen çärä Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylyna bagyşlandy. Çykyş edenler döredilýän şertler üçin Mähriban Arkadagymyza hoşallyklaryny bildirdiler. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ähli ugurlar bilen bir hatarda bilim ulgamym günsaýyn kämilleşýär. Şu nukdaý nazardan Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda hormatly Prezidentimiziň kabul eden Türkmenistanda daşary dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek maksady bilen Daşary dillerini hünär ugrundan öwretmegiň innowasion usullary atly okuw-usuly maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeş çakylyşyklaryna milli merkeziniň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramaklaryna geçirilen maslahat döwrümiziň derwaýys wezipeleri bilen bagly boldy. Çykyş edenler döredilýän şert bir mümkinçilikler üçin Arkadag Prezidentimize hoşallyklaryny bildirdiler. Hormatly Adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda ikinji iýulda sagat ýigrimiden üçünji iýulda sagat ýigrimä çenli boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşalyň. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tiz-de sekuntda sekiz-on üç metr, käýerlerinde on bäş metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi iki-ýigrimi ýedi gradus maýyl, gündizineotuz iki-otuz ýedi gradus yssy. Kenarki etraplaryna bolsa ýigrimi sekiz, otuz üç gradus maýyl bolar. Ahal welaýatyna az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizden sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal üwser. Howa gijesine on dokuz, ýigrimi dört gradus maýyl, gündizine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Mary welaýatyna az bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesi on sekiz, ýigrimi üç gradus, gündizine otuz bir, otuz alty gradus maýyl bolar. Lebap welaýatyna az bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal üflär. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus, gündizine otuz bir, otuz alty gradus maýyl bolar. Daşoguz welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizlik sekundy dokuz, on dört metre ýetýän şemal üflär. Howa gijesine on alty, ýigrimi bir gradus, gündizine ýigrimi sekiz, otuz üç gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda dokuz, on iki metre ýetýän şemal üwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi üç gradus, gündizine otuz üç, otuz bäş gradus maýyl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýul aýynyň üçüne magnit hadysasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy garaşylýar. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşer islenýär. Ähli ösüşiň özeni bolsa halkyň bähbidi, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň eziz ildeşler.